Hello, November na hlei riat ringlei thong chimnak kan tong than na tuan thong kan chim ding mi he brotherhood lei MDF lei an hre tu hna nih bidik lo bi vai vuan mi pi sinam phuan mi fian tarna ka ban tu lai chu nizan hakha kho chungah vanlong ra mi kong hai pe tlain fian tarna ka tu lai falam tu chung ka do nak pe jul simo thantlang thongpang minrat le thongpang sim kho ka zuam lai hmasa bik ah thongpang chung kan lu hlan ah nifatin kan chim i thongpang hin nama ni ra thai peng ve ung timi kan adu piak ma caah thongpang nan thai kho peng ve nak ding ah cun kan youtube channel hi subscribe la tuang law subscribe nan to bak in khan thongpang nih fatin kan chim i ka automatic in kan YouTube chawng kan chia bak in nan phone ah a lut lai i thongpang nan ngei kho peng lai nan ngei kho peng ve lai cucaah subscribe like share rakam bawm veng lo tua veng ti mi kha msbia ka nol than na asia chun MDF Fredo Brotherhood ni zeitin da bia ama mara holen friend rising call naga ami bia hlen na i ami pisna bia chim ti achun Atu ah meithal kuan an cham bau cang tikah MB Sila MB Sila timi kan nan thei ko lai brother hu leng hruaitu MDF leng hruaitu nih a ro hlan ah Chin ram ah a ummi Chin a ummi hmunhma vialte brotherhood le AA kut ah phat dih cang la tiin tuzing February sing kawlnak ah Zum ah mipi sinah a chimmi a phual. A chimmi kha a zeitik hmanh ah a mang hmanh ah a tling kho lo ding mi thil a si i cun NB sila ka bia na theih ahcun nangmah zong nih ṭha tein rong ngai. Nan mang hmanh ah Chinram brother ho kut ah a phan la lo i nan mang hmanh ah Chinram AA kut ah donghnak a phan la lo. Tim ka ca kan duh hna. Na mipi hlennak ah kha bi dik lo kha phuang peng hlah u, law chim peng hlah u. Thil dik in ral doh ung law thil dik in tangka kawl ung law a hman ning tein na mipi sinah bia chim u. Li le li lawng tein nak nan, nan i nawknawk dih cang i nan dirhmun tu ah kan theih tuk. Meithal kuan nan chambau cang tu na operation zong kan theih tuk. E e lei thil nan lakter lio hna. E e lei hriamnam nan lakter lio hna. Cuca li nan chim peng caah thil sining hin ka phuan ve a hau. Nipi nan hlen di hna lai. Kan mipi nan hlen di hna lai. A rau hlan ah brotherhood kut ah chinram vialte um dih lai ti pakhanak tiah pakhanak a van chim. A panhinak ah Thantlang hman an lak kho ti lo i CDF Thantlang pawl brotherhood lei ah phone an i tim cang. Brotherhood lei ah an lung um cang. Brotherhood he ṭangṭi ding CDF Thantlang pawl an lung na mer tiin mipi sinah an phuan rih. And be sly sila nih tuzing ka mah vialte ka thawngpang dik lo a si i Sidir Thantlang nih brotherhood a herhnak pakhat hmanh um lo i Chinlai Council nih raldopi dingah brotherhood a zeihmanh a herhnak um lo timi kha chim ka van duh. Siasal le Pathian cu komh awk an ṭha lo. Cucaah kan cu Khrihfa kan si. Khrihfa nih cun siasal a biami minung he rian ṭuanṭi kan duh lo. An ṭuanṭimi AA khi nan hmuh. Zumtu an si lo. Cucaah kan cu Pathian he kan ṭuanṭi lai. Pathian rak kan doṭi lai. Israel miphun bantukin Joshua nih cunglei i a ban thlir bantuk i zumtu hna nih cunglei ban thlir in thlan an cam. Raldo min i kan do lai, kan taifung lai. Cucaah CDF Hakha, CDF Thantlang pawl si hna seh cun Chinram Brother Hukut ah rau hlan ah phan dih lai. Cun CDF Thantlang pawl zong Thantlang tai ti lo caah Brotherhood lei ah mer na timi Brotherhood lei ah Brotherhood lei ah i fon ding in Khuakhannak an ngei timi hna bia chuakmi kha li longte a si. Sideuh than tlau nih brother hu zeihmanh a hernak pakhat hmanh a um lo timi kha chim ka van duh i fianter ka van duhmi a si. Kan fua hna lo. Asinain li an chimmi te an puaing te kha fianternak ka van tuahmi a si. Tuzing ka. Cucaah an li chimmi pawl Mara hall in tuzing ka Mara mipia thlenmi kha Laimi nih ka paih cucaah tlawmpal ah ka van chiah te lai caah Laica in ka van ṭial lai caah ka van chiah te lai video ka phuat te lai kan phuat te lai caah li bia a si li thawngpang a si a chi- anmah ta Chin ram ah brotherhood nih zeihmanh ram an ngei lo i cun Falam bak ti dah lo cun brotherhood dang nih ram an ngei lo an ngeihmi hmanh ah zakhat chung ah zung tlawmte lawng khi a si.

Cucaah amah cu atu lio ah mithil kuan um lo i an dil lio si, ka thei tuk, mithil kan ca lio si, ka thei dih zei paoh. Cucaah lian phuan caah khan a chunglei thil ka vun phuan vemi si. Cucaah razum hlang timi ka tuan, ca si kan duh hna. Asiah cu okay. Zan zan ah Hakha kut chung ah vanlong rami kong he pehtlain fiangternak ka van tuah lai. Hramthok vanlong rami kha Hakha kut chung ah vanlong rami kha SSC Ralhrang hriamnam ti puar phu ar phurtu le SSC Ralhrang thir phurtu a si i a voin hin a vanlong rami kha RCC ralhrang pawl a rak phurtu a si timi kha Hakha Zanzam Vanlawng Ramkawm pehtlai in fianter khawhnak ka tuahmi a si. Cun Falam tu ah lawlaw se tu zing ah thawngpang ka theih cu Falam in lawlaw se na ding tiah thawngpang ka theih. Ruan cu tuna ka chim bantuk ku me ther kuang lei ah thil an tuah lio si timi kha thawngpang ka theih ni a si. Mindat ka tawna pe zu al si. min de chaka do ga pe zo che tang lai ngai hin ka do na kum lo chung lai van lun a thuat tuk na e kha kha sa ko sai pi pa cha um ve lo SSR na inang khang SSR thang ni van lo bom thlak na kha kha India falam la min de tu leo ra ka do na akal uncle pi ding cha se la thantlang zong ka do na fak e kal pi chuma se ko thantlang za ro hlan na thong pan than nan thai lai kan tai zo lai mi phun kampong kama um mi kan a kan ralmi pawl a kan fuatu hna nih kanmah Chinland Council mipi an tha zong der khawi nak den ca le li le li thong pa an chim len phuami pawl kha ra zum hla o atu zong ah Sidir Thantlang brotherhood le ah phone na ti me cu cu phun ne bia chuak mi zong ka li lung te ase kanmah le kanmah i ral hna se le rem hna la se law tainak hmu kho hna la seh ti an phang tuk thantlang kan tai sual lai ti e e le kan pung kan bra tak ni an phang tuk ti mi kara thei lo li an chim mi zong hi an mo lo aron chu thantlang kan tai ah chu hmun dang pawl chu ol tuk cang kan lak cang lai cha khan an thim phang tuk mi si an ni cha chin ram an ti che mi chu chin lai council kha si An ṭi ca an tuah mi si ko ca mipi. Thazaang dernak tu ram hmang loin thil dik lo an phuan mi kha mipi sinah thil dik le a sining tein fianternak kan tuah peng lai caah hmailei zongah zeihmanh ra zum hlah u kanmah le kanmah bia chuah lo ahcun anmah pawl lulak lubo pawl nih bia an chim mi le awlan chungah an au khuang le mi pawl kha zei pipa a si lo timi kha tuah zingah chim si ka van duh mi si. Le tuzing Chinram kong pehtlai update ka van tuah khomi cu my versus si law zanglei tu kan tong ṭhan te hna lai thawngpang update te um ahcun a donghnak ah kan YouTube channel kha subscribe like share in rak kan bawm ṭhan u